An natierlech muss ech lo een Update maachen, fir dass ech net meng Xbox hacken kann an esou online Spiller eroofloaden kann. Naja, moien, hei ass den Xarum vun Button Smashers Luxembourg, wéi geet et iech? Jo, gutt. Gutt, jo, ok. Ma dann ass gutt. Ma wéi Dir vläicht gemierkt hutt, vum Titel vläicht hier, ah jo, cool, spillen ech haut Minecraft. An net einfach fir PC, nee, nee, fir Xbox 360. Tell your friends, ah jo, ok. Ma jo, mir fänken direkt mol un. Also, ech kennt d'Spill vum Héieren, vum Gesinn.

Halt de RT gedrückt um mit deiner Hand am Werkzeug. Moment mol, ech man just kuerz den Sound bessi manner haart, net dass dir mech net verstitt. Sou geet dach. Ok, also halt de RT, Erinnerung, halt de RT mit deiner Hand am Werkzeug und ah ah ah ok ah.

Wat? Ah, wat? Ah. Ah, so baut een of an dann huet een dat am Menü. Ah, okay. An dann baut een of an dann huet een zwee am Menü. An dann baut een of an dann huet een dräi am Menü. An so weider. Na egal, kuck mal eise bëssi hei déi Landschaft un. Wat bass du dann fir Krëppel? Moin. Moinins. Moinint. Hei. Oa. Ah, do sinn Hühnchen. Oa, ech hunn ëmbruecht, den Armen. Dat huet hien net verdéngt. Kann ech dat heiten? Wow, ech hunn Gras iergendswéi gesammelt oder sou. Eng Blumm. Ah, ech kann jo alles sammelen. Eng Blumm, Gras, Buedem, Blumm, Blumm, Blumm, Blumm an sou weider. Wat ass dat eng Sch Oh, eng Schatztru. Jo, ech looss se. Ech looss einfach Fragt am Platz se ze sammelen. Ah, äh, wéi, wéi man ech dat? Wéi? Oh, oh jo, jo, jo, jo. Jo, wann ech gelift. Ah, eng Blumm. Wat kann ech do mat der man? Do mat der kann ech Leit schloen. Logesch. Ähm, drücke A, um mehr über Sammeln zu erfahren. Ah, okay. Wow! Hallo? Hallo? Kann ech iergendaps fëschen oder so? Oh! Krut ech, krut ech e Fë... Drücke A, LT, auszuwerfen und A erneut. Okay, ja, okay. Kann ech dann lo iergendswéi aus dem Waasser raus? Halt eng mal. Wie, wie, geh aus dem Waasser! Okay. Oh ja.

Jo, esou kämpft een. Ah. Oh jo. Komm mir. Wat wat ass. Oh Gott! Oh Gott! Du dis. Oh! Jesus! Wat bass du fir Krëppel? Ech planzen dir eng Blumm am Réck. Oh Gott! Oh. Ech hun dir. Uh. Hei, hu hei eng Rous fir dech. Kann ech dat iergendzwouhi geheien? Hei, iess dat. Nee, nee, wëlls de net. Dann iess dat. Tja, mat enger Blumm ëmbruecht. An nach sou eng behënnert Int. Egal. Kann ech mat enger Blumm eppes futti man? Sou ee Steen? Natierlech, bestëmmt. Ah, oh mei. Ah jo, schéin. Schéine Stéck. Ech mengen ech angelen vun hei aus. An dëser Welt kann een sou villes maan, sou vill. Nee ech krut guer näischt. Ech angelen op ee Baam. Wooh wéi schéin. Oh ech kann einfach alles frett maan. Kann ech dat och frett maan? Natierlech. Awer et stierft. What the fuck. Nein, ich möchte keine äh, vollständiges Spiel. Ech hat schon geduecht ech misst ophalen, esou wéi bei den Indie Games. Ah jo, apropos, bei mir, also ech wees net wéi et bei iech ass, aner Bewunner vun Lëtzebuerg, oh ech krut eng Fackel, ähm awer ech, mee pfft, ech ech kréien keng Indie Games, oh oh, wat soll dee Schäiss, ech sin voll haanken bliwwen, egal. Ech kréien keng Indie Games an ech verstinn dat net well ee Kolleg vu mir also den mäin Kolleg deen mat den Channel huet deen huet Indie Games iergendzwéi awer ech net ech erschafen mol eppes hei bon ok wat ass dat fir Schäss oh jo oh déi realistesch. Szene hei leeft alt scho ab. Dréin mol dein Kierper ganz. Oh Merd, ech sinn mega hanken bliwen, hun ech d'Gefill. Ech mengen ech hal op. Waart wie okay. Ah. Dach mi ech sinn gebéckt. Ech si gebéckt. Ech sinn gebéckt. Vläicht muss ech. Ah, ah lo, lo ass et gaangen. Wat? Ech meng. Waart, vläicht kann ech hei duerch. Mee firwat kommen ech néierewou duerch? Géi laanscht. Géi. Vläicht ass dat well d'Demo-Versioun ass. Keine Ahnung. Oder ech bauen hei abs. Ja, ech man hei abs. An fir erop ze klammen. Villäicht kréien ech dat dann hin. Oh, wat fir eng schéin Musik. Oh, du Hühnchen, stierf, stierf, stierf, stierf, du Hühnchen. So, schon vill besser. Feel ech mech schon vill méi sécher hei. Oh, ich mengen, ich bauen hei den, äh, den, äh, Haus hei of, oder? Minecraft schéin. Minenkraft! Minenkraft! Kann ech irgendwéi. Jo, schéin. Dat Spiel ass abs fir kreativ Leit, muss ech schon soen. Schéint Spiel. Jo.

An wat ass wann ech hei den Buedem zerstéieren? Erinnerung Oh frack, kann ech hei nach roof? Oh frack, hei huet een wierklech Schiichten angebaut vun Buedem. Huu wéi krass, ech mengen ech huelen eng Aangel, vläicht geet dat méi séier. Ech weess, ech maachen e bësse Blödsinn. Ech mengen, ech halen op elo mam Blödsinn maachen. Hallo? Ah. Ech sinn der Minengräber. Ah, Minenkraft. Du, wéins heescht dat? Mais putain, elo kommt ech guer net méi rop. Wësst Dir wat, ech mengen am beschten ech fänken rëm vu vir un an elo maa mer et richteg, gell? Also Spiel verlassen. Ok. Spiel eng Testversioun, kanns du e Spiel ech dann? Jo, méchtes du es Spiel? Nein. Ok. That's not a moon.

Eent, zwee, dräi. An du och. Komm hei. Komm hei. Kopfnuss. Drücke Y, um das Inventar zu öffnen. Ein Kou! Mü! Oh, oh, ich wollte dich nicht erschrecken.